Өймөкөөн суолун саха атыыһыттара айанньыттара бэрт өртөн туһаммыт Охуоскай муораҕа тахсар туспа сала хайысхалара буолар. Тыһынча тоғыз жүз сөрбөбиэс сыл сааһыгар Волбос кулатын бэһис кылааһын куоһарбыт Николай Заблацкай Өксөкүлэ Олөксөйдүүн аргыстаһан Өймөкөөҥҥө тахсар Унньуктаах уһун айаҥа турунуохтарын иннинэ оччолорго Байаҕантай билигин Томпо улууһун Саһыл нэһилиэгэр хас даҕаны күн өрөөн аттарын сынньаталлар. Оччолорго саҥа оскуола хаһыаттарыгар суруйан эрэр Николай Забыловскай бу тохтоон олорор сирдэрэ Саһыл нэһилиэгин ыал уһуга диэн кэлин айан аргыстаах, суол доҕордоох тинахтыытыгар суруйар. Оттон Ламыга, Таатта, Уус Маай сирдэринэн тыргыллар суол ааттаммат аартыктарын арыйан иһэр биһиги бөлөхпүт бүгүн биир оннук ыал уһуга сиргэ үктэннэ. Чөркөөх нэһилиэгэ улуус киинэ буола сылдьыбыт үөрэхтээһин биир бастакынан тарҕаммыт дьон-сэргэ түбүрүннээн түмсүбүт сирэ. Биһиги айаммытын салҕаан, киэһэрбит халлаан аннынан дьуойа сирин чинчийэн, бэлиэбитин ыйаан баран, айан суолугар тахсан улуус киинэ ытык күлүнэн эргийэн Тааттам атыгар айаннаатыбыт. Сүрбэһисия бастакы чиэппэригэр тутуллубут Дьокуускай, Охотскай телеграф линията биһиги сылдьыбыт дьуойабыт сиринэн аатырбыт мэлдьэгэй дьаамын быһа түһэн, Ааллаах Үҥҥэ атынан таһаҕас таһыытын саҕана олохсуйбут суолунан Аммаҕа тахсан барда. Оттон уон ахса сүүйэ түөрт уон сылларын айанньыта Степан Крашенинников хайысхата ханан салаллан Тааттамматыгар тахсар эбитий? Степан Крашенинников суолун сонордоон ахтыытын болҕомтолоохтук аахтахха, чөркөөҕү нөҥүөлээн билиҥҥи айан суола хайысхалаах Дьохсоҕон дьаамыгар тиийэллэр эбит. Мантан салгыы дьиэбэгин өрөҕү туораан, халыҥ сиһин өҥөлөөн үс көс усталаах түҥүттэри өккө түһэн, Амма үрдүнээҕи алаастарга тахсан, өрүс уҥа кытылыгар нэлэһийбит тыырты хочотугар киирэн, онно олохсуйбут Амгинская станцияҕа тиийэллэр. Ити ааттаммыт үрэхтэргэ чинчийээччи кимнээҕи көрсүбүтэ, туох дьон унаар буруону таһааран олохсуйбуттара сиһилэммэт. Бу айанын кэрчик сиригэр Дьохсоҕон уонна Быһыттаах диэн тохтобулларга хоноон Амма үрдүнээҕи Дьааҥыга кэлэн нуучча бааһынайдарын көрсүбүтүн туһунан тыһыынча сэттэ үс түөрт ыныс сыллаахха маннык бэлиэтээһин оҥорбут. Амга река шириною от 40 до 50 сажень, пала Валдан, верстах Восте от переправы. Между устьем ее и вышеописанной Татты реки считает тамошние якуты

Так что их от якутов ни почему распознать нельзя, кроме того, что они христиане. Здесь мы за проводниками и за переправою ночевать принуждены были. Бу
нэһилиэкпит биһиэнэ сырдаах дьаҕас нэһилиэктиэн билигин хас сыллаахтан тэриллибитэ өссө чуолкайдана илик инньэнэн чопчубурду киһи эппэт ол гынан баран оттон историята үрдээх былыргыттан лата тирэхтээх киэҥ территориялаах бу Таатта улууһугар хаамай Бохан территориялаах нэһилиэктэн биирдэстэрэ. Иннэ гынан манна элбэх киһи историятын кэпсээтэҕинэ олох тохтоон бүппэт элбэх араанай историялаах дьиэлэр-уоттар бааллар, миэстэлэр бааллар. Биир улахан миэстэтинэн бу биһиги киэҥ туттарбыт Охоскай перевоз уонна Охвоскай муора ону кытта бу Дьокуускай маршрутунан кэлэн ааспыт улахан линиябыт манан телеграфно-почтовый линиябыт манан кэлэн ааспыта мантан биэс километрдаах эргэ уонна сүүс сылыгар специальный мемориальный доска нигини оҥороммут туруорбуппут уонна дьэ бу тыһынча сэттэ үс отутус сыллартан латаһаҕалаан биэрин Дьабдьылуулуу экспэдииссийэлэрин тэриититтэн хаалаан, үрдээх элбэхтэ маны таһаҕас таһыыта гына барыта ыытыллар буолан, улахан хорук-тымыр, билиин да магатаан суолугар маарынныыр курдук трактабыт манан кэлэн ааһар. Чыычымах бүгүн Тааттан Матын биир кырдьаҕас нэһилиэгэ. айанньыт чинчийээччи Степан Крашенинников Амма дьаамын тулатынааҕы олохтоох аҕа уустарын туһунан анаан тугу даҕаны эппэт. Историк Сергей Александрович Токарев «Очерк истории якутского народа» кинигэтигэр уон сэттис үйэ бастакы аарыгар аҕа уустарын хайдах быһыылаахтык тэнийэн олорбуттарын сэһэргиир каартатыгар бүгүн биһиги кэлэн турар сирбит Батулинцы диэн бэлиэтэнэ сылдьар.

Саха былыргытын сэдэх билээччи Гаврил Васильевич Попов Амма өрүс аллараа тардыытыгар баатылы ууһа тэнийэн олорбутун ити курдук бигэргэтэр. Оттон бу баатылы ууһа уон сэттис үй ортото бэл диэтэр Байаҕантай, Боотурускай, Нам, Мэҥэ Хаҥалас буоластарынааҕар ордук элбэх дьаһаах төлөөччүлээҕэ киһи болҕомтотун тардар. Бу бэйэлээх баараҕай уус кэлин архыып докумуоннарыттан сүтэн хааларын чинчийээччилэр бэлиэтииллэр.

Сергей Александрович Токарев, чинчийитин наука кандидата, Гаврил Васильевич Попов, Баатылы ууһа бэл диэтэр Красноярскай кыраай, Эбэҥки автономнай уокуругар олорор дьэһиэ сахаларын ортолоругар эмиэ баар диэн дьоһун дааннайдары булан ситэрэн биэрбитэ олус кэрэхсэбиллээх. Күрээбит баатылларгар киэн кэлэн санаа утахтарын самсыы туттахха, Лаамыга тахсар хорук-тымыр айан суолун төрдүгэр олорон Үөһээ Бүлүү, Эдьигээн, Булун эрэ диэки көспүттэрэ диирбит тутах буолаары.

аан бастаан төһүс отутус сылларга түөдүөн биир сыллаахха дылы дылы били таһаҕас таһыытыгар улахан экспиккитэ гуллаан улахан экспедицияны оҥорбутугар онно ити тракта оҥоһуллан хаалар онтон сылтаан дьыбытын кэҥээн онтон телеграфный линиябыт тыынча тоҕус сүүс тоҕус сыллаахтан уже баран оны ити бэйэтэ тиийдик хайдах эрэ айылҕаттан аамай табыгастаах айан суола манан барыахтаах диэн айыллыбыт быһылаах, ол иһин тэтийдик оҥоһуллан хайаан да наада диэн буоллаҕа дии, оҥоһулуннаа дии. Ону ити хайдах эрэ билигин историятын анаан көрөр буоллахха, ити таһаҕас таһыытын урукку бириэмэни Эвелинти Магадааҥҥа барар улахан трассабытын кытта киһи эргии өйдүүр. Оннук улахан суолталаах ити суол. Онту бу мантан ровно биэс километрынан та туохтан таарыйан ааһан дьэ баран көрүөхпут буолла диэн Аким Татаринов үөлээннээҕэ биир дойдулааҕы энтузиаст краевед Владимир Иннокентьевич Михайлов нэһилиэк музейын бэйэтин үтүө баҕатынан тэрийэн күн бүгүн экспонаттары кичэллээхтик чөмчүтэ харайа сылдьар үтүө дьаһаллаах киһи атын бу былыргы аяниттары былыргы осен тетрак туһунан өйдөтөр бу музейга билигин туох маллар баалларый
Ото биһэни бу хүнньүнэн аты эрэ кытта хебээскэлээхпи пааллар буоллаайы. Уонна айанньыттар геннерен улахан киһи туохтуура биһиэхэ хаалбатах. Оччолортон айдара хаалбакка хаалбыт. Хүнньүнэн ат таһыыта буолар Ини ат тэриллэр олор эрэ хаалаллар буоллаачы. Уонна оттон бу Аким Константинович Татаринов бэйэтэ адьас энтузиаст киһи ити маршрутунан оҕолорун илдьэ хаста даҕаны похуот оҥорон ол оҥорбутун онтон аллаах үүн туһунан дьоннортон элбэх ахтыылары хомуйан бу таһаарбыт кинигэтэ үрдэ улахан суолтаны ылар булуохтаах итинтэн сылтаан билигин элбэх көрдөөһүннэр барбыттара буолуо элбэх ахтыылар өссө хорулла тураллара буолуо дьар маршруккут билигин разведкалааһын курдук билсии курдук дьонтон дьэ тэнийэн улаатан киирэн барыа буоллаҕа дьонон кэнэҕэс кыччаттарга бу историята олох улаханнык кэннэ диэхэ

Төһөр хайтах ыппытын игинен биһи кырдьаҕастарбытыттан улаханнык улахтыыны хаалларбакка хааппыт. Уопсайынан даҕаны биһи көлүөнэ хайдах эрэти историяҕа эрдэттэн айа сыстыбыппыт этило үрдээх элбэҕи оҥоруохпут хаалбыт эбит. Убаров Иннокентий Алексеевич диэн республикаҕа уонна туохха союзка тиийэ биллибит Пааматынньыктарга Арассыыйа общество бэрэссэдээтэлэ бу биһиэни оройуоммут киэнэ үлэлии сылдьыбыта. Кинини кытта биһиэм үлэлии сылдьыппыт, Хоноев Василий Дмитриевич уонна мен. Ол үлэлии сылдьан дьити куолакабы көрдөөһүн боппура хаһан ыһылы быһа эрэйдэммиппит. Көрдан, онтон-мантан барытын сурахан историятын, батын сурахан игиннэ. Онно туохтаатахха хайдах эрэ амана түһэриллибитин кэнниттэн бу уруубун эһиги айанныы суолгутунан Охоской пировозка барар уолунан тиэйэн таһарбыттара диэн баар. Ол тиэйэн таһарбыттара диэн уонна хибиригин ол куолакал турар диэн өссө сибидиэнньэ кэлэ сылдьыбыта. Ол гынан баран ол куолакалы биһэтин таххан көрө сылдьыппыт, онтон убаара бинэгэнтел Алексеевич бэйэтэ вертолетинэн тиийэн окуологаны тиэйэн таһааран бу туохха Чөркөөх музейга туруорбута. Именно Чөркөөх музейын диэн эбит. Ол ээ тугун таҥаратын дьиэтин диэн эбит. Хурутугар бэйэтин кутуутугар оннук бэлиэтэ сылдьар. Ону биһиэнэ буолбатах эбит. Биһиэнэ буоллаҕына ытахтыыларынан туохтатахха көрдөххө иккиһэн тэниэр алтыан Икки килэлэх ате диэн улахан куолакан эбит. Эрдэ улахан. Уонна бөҕө дьоннор игэннэр күүстээх дьоннор дьөһүөккэ игин диэн курдук дьоннор ону көтөҕөн игиннээн тобуктары дылы таһаараллар этигин диэн ахтыылар бааллар. Онтон ол көрдөэммит биһи Охотскайга киирбит буоллаҕынаттан арааһа борокуотунан тиэйиллэн барбыт буолуон сөп быһылаах. Уонна тэһэрии бириэмэтигэр Туора атын туохтарга эҥин, ботуруолга эҥин да туохха да тоттолаан албы буолуон сөп курдук ханаан көрдөххө. Оннуттан ханнык кыһалханан онто дьэ барыахтара. Атын хаттахтаана киһи аныыра хуох курдук барта хэри биримэтэ тоттуллан аатта булуа. Ол оннугар болады ол хин бик көрдөһүүбүтүн уонна көрдөһөммүтүн бэйэ тохтоппотохпут. Ол бириэмэҕэ бу билигин Чөркөөх музейын директорын үлэлиһдер Попов Николай Епимович. Биһиэхэ манна Кини Оройуон Сэбиэтигэр депутатынан игин эмиэ үлэлии сылдьыбыта. Онно биир түгэҥҥэ эмиэ курдук туруорса сылдьыбыппыт. Хайтахтаа таҥарабыт дьиэтигэр биир да буоллар аатар куолакалла булуоххайын диэн. Онно тоол кубаарабым эмиэ, мин эмиэ ордук көрдүү сылдьыбыппыт. Онто биир үчүгэй түгэҥҥэ дьэ ол Николай Петрович эттэҕэ дии. Большой Немыр тугар биир онно куолакал баарын миэхэ биэрдилэр уонна чөркөөх кэнигэр баҕар туруоруом дуу диэһэрээн бараммын чөркөөх кэнэ бииринэн толорулар диэн уонна бу куолакал деформацията гинэ балайда улахан уонна эһиэхаҕа дьэ хаһааҥҥыта эрэ оннук туруорсуу баар этэ депутаттыыраттахпын ону депутатска накааспын хайтахтааны толоробун диэн кини бэлэхтээтэ инньэ гынан бу үс сыллааҕыта Анаан минээн манна кыһыҥҥы Ньукуолуҥҥа уон ахсынньы уон тоҕус чыһылатыгар биэһон кыраадыс буолан турдаҕына оҕолорбутунаан бу Серкапка ровно бу таҥараба дети бу куполы оҥорбут оҕолорбутун уонна нэһилиэнньэ бүтүннүтэ кыттыылаах сүүһүнэн киһи кыттыылаах Хоруобуна көһөҥө Ньукуолуҥа дьабы таһаараммыт ыйаан бу туруорабыт. Мантыйабытыгар буоллаҕына ыйааһыныгар анаан-минээн конкурс биллэрбиппит Норүйоҥҥа. Ол конкурс биллэрбиппитигэр Ийэбилэп диэн Ытык Күөл первой оскуолатын үөрэнээччитэ Хоруобуна чугаһатан тоҕус уон биэс кило биэс сүүс граммнаах бу куолакал турар. Уоллаан альдаммыт этэ, тыла-өйүнэ уох этэ, маттык этэ бу. Уол иһинэҕэ тутулуга барыта альдаммыт этэ, үөһэ тутулуга эмиэ альдаммыттар этилэр. Ону бэйэбит мастерскайбытыгар куруһуогум оҕолору кытта реставрациялаан оҥороммут. Эбилин таһын балайда туохтуур тыаһа гына иһин бу биэс сиринэн хайдыбыттаах инньэ гынан звено балайда туохтаан турар сүтэн турар Онтон бу буоллаҕына дьэ бу дьиҥнээх бэйэтин диэнэ турар. Бу ытарха куолакал диэн хэттэ куолакаллаах эбит, ол хэттэ куолакаттан биирдэстэрэ дьэ бу хаалан турар. Биһи оҕордохпутуттан ылата дьэ Аким Константинович эмиэ элбэхтэ дьэ бу чуораан тыаһын истиби булуохтаахпыт. Бастакы тыаһа урокка киирии диэн арыый ыарахан курдук буолар этэ. Иккис тыаһа болар уруктан таххын диэни хайдах эрэ үөрүүлээх-көтүүлээх чэпчэки оһоҕос буолар этэ. Онон дьэ бу билин даҕаны тыаһыы турар. Бу дьиҥнээх бэйэтин киэнэ турар. Экспедиция салааччыта Аким Татаринов Чыычымах нэһилиэгэ кини төрүт дойдута. Онон нэһилиэк урукку историятын иҥэн-тоҥун үөрэппит буолан, айаммытыгар сыһыннаах миэстэлэргэ тохтоон историяны эридьиэстэһэбит. Тыһынча тоҕус сүүс тоҕус сыллаха телеграф линията тутулларыгар бу Чычымах сиринэн былыргы трак ааһара арый уларыйан турар. Ол древесината буолар. Адьас былыргы тыраагы бу Амма Оломун үрдүгэр турбут, мантан чугас биир биэрэстэлэһэргэ мына кыта үрдүгэр диэн. Онно дьаам дьиэтэ диэн буолар эбит оччотооҥҥу туох балаҕан дьиэ. Ити данныйын мин билэбин кырдьаҕас бу Чычыма олохтооҕо Егоров Никита Павлович диэн Чычыма кырдьаҕас олохтооҕо этэн турар. Мин ити тоҕуһан сыллартан Ааллаах Үүн историятын үөрэтиэхпиттэн мантан дьоннорбун ахтыы ылаһыртахпына эппитэ. Дьэ ити эппитим курдук телеграф линията тутулунна өскөтүн телеграф линията бу өрүс уҥуорга өттүгэр таһаарар буоллахха хайаан даҕаны биир өттө үрдүк хайа буолуохтаах ол суох буолланы бу үрдүк төһө да үрдүк сыыр үрдүгэр суолбаларын тумурдахына борбулуоката намылыйан ууга тимирэр Ол иһин миэстэтин уларытаннар бу иһибилигин ааттыыр дьааммытыгар тиэн тутуллубут. Дьэ, аан бастаан тутуллар бу туох архив докумуона этиллэринэн туох почтовай телеграфная контора дьиэтэ ол мантан адьас чугас турар биһибилин көрүөхпүт. Таах ити смета быһыытынан онно тутуллубут ампаар ол ампаарбын быһамантан адьас чугас балтараа үс миэтэрэлээх оскуола территориятыгар билин да турар дьэ онон буоллаҕына бу хонтуора тутулунна аны айан дьону хонор сирдэригэр анаан дьиэ тутуллубут буолуохтаах оччотугар ити бу дьиэ тутуллубут буолуон сөп тыһыынча тоҕус сүүс Чэти уон, уон биир, уон икки сылларга. Экспедиция салааччыта Ким Константинович уонна Владимир Иннокентьевич буолан, бу баай былыргылаах түбэ устуоруйатын туһунан музей комплекс тула хаамса сылдьан сэһэргэһэн баран, салгыы Лаамылыр айан суолун дьаама турбут сирин көрөр баҕалаах өрүс кытылыгар киирдибит. Мэлдьэгэ дьаамыттан айан суола бутараҕананан ынах күөлүнэн кэлэн Дьурхан күөлүн илин эҥэринэн Бу тыаһаҕатынан айаннаан кэлэн итиннэ туох баар. Дибдир сир ол онно бу Дьокуускайтан Охотскай муораат тиийэр айан суолун Амматааҕы дьаамар. Ол докумуоҥҥа сурулла сылдьар Амгинское переправа диэн ааттанар эбит уонна сайыҥҥы тоҕо манна турардылар диэтэххэ, сайыҥҥы өттүгэр бу Амма оломун туһанаарылар. уонна ити кытыыга уонча метрэ өссө кытыыттан киирэн баран уу кумах арыыны дьэ көрбүтүнэн айанныыгын ол кумахха тиийэн бараҥҥын дакса салгыы ол арыы тумуһуттан ол тоҕой тумсун чэ уҥаттын чугуй уҥаттын көрөн баран тылаан тахсаҕын. Дьэ уонна артык уола барара, дьэ бу хаманан кэлэр. Уол кэллэ өтөх. Биһиги этэбит Дьаарытта өтөҕө диэн, ити кэнники ити иһиргэ олорбут киһи аатынан, дьэ иһитинэн бу маннааҕы аартык күөлүн кытыытынан бу икки хайа иккардынан ити намыһастарынан тахсан барар. Дьаам турбут миэстэтиттэн өрүһү өрө бара түстэххэ, сүрбүөһү сүйэ саҕаланыта, Охуоскай муора уонна дойду киинин ситимэ буолбут телеграф линията Амма өрүһү туоруур миэстэтигэр тиийэн анньылла түһэбит. Таатта дьонун сэргэтин ортотугар бу кытыл Дьаам диэн аатынан биллэр. Дьаам бөһүөлэктэн ойдом турдарда, Чычымах олохтооҕо Афанасьев Данил Егорович хортуоска ыһан, саас сайын оҕолор сынньанар лааҕыр дьиэлэрин тэрийэн, улаханнык чуҥкуйбат, бэрт сэргэх дойду. Бу элбэх тутуу быыһыттан биһиги линия чопчу өрүһү туораабыт миэстэтигэр тиийдибит.

Ол бастакы дьиэтэ түөрт эҥэрдээҕитэ ити өттүнээҕитэ дьэ. Онтон бу кэлэр, онтон өссө бу кэлэр.
Экспедиция салайааччыта Ким Татаринов национальнай архив докумуоннарын чинчийбитин түмүгэр бүгүн кэлэн уста сылдьар телеграфпыт дьиэтин өтөҕүн оннугар биир кэмҥэ сибээс начальнигынан учуутал идэлээх Павел Афанасьевич Николаев буоссап уола үлэлээн ааспыта биллэр. Ким этэй буоссап уола диэн? Амма Чыгыя маҥнайгы учууталыгар анаан «Учуутал доҕорбор» диэн хоһооно күн бүгүн уостан түспэт ыла. Хоһооҥҥо сурулларынан бу киһи майгылаах бастыҥа, дьадаҥылары үөрэхтээччи,

Салгыы Аким Татаринов булбут чахчыларыгар сирдэтэн сэһэргээтэххэ, буоссап уолун кытары биир кэмҥэ Гаврил Васильевич Баишев алтан сарын бу дьиэҕэ монтюрунан үлэлээбитэ. Дьокуускай куораттан Охотскай муораат астар телеграм-линиятын уонна ол иннинэ Дьокуускайтан Охотскай муораҕа тиийэр былыргы айан суолун тыраагы билсэр, үөрэтэр уонна чинчийэр сыаллаах-соруктаах экспедициябыт Таатта улууһун Хасыгы Дьохсоҕон Маарас аҕатын ууһун сиригэр кэллибит. Кэллибит биһиги бу Опоскай муора тахсар айан суолун Прагын Амманы туоруур сиригэр, ону таһынан Дьокуускай куораттан Охотское муора э, куоракка тиийэр телеграм-линията Амманы туоруур сиригэр кэлэн туруобут.
Чычымах олохтоохторун кытары сэһэргэһии былыргыны режистээһин түмүгэр улуу Лаамы суолун кытары ситимнээх сонун санаалар өйбүтүн санаабытын күөртээтилэр. Бардар баран истэх ахсын былыт-саппыт былыргыта арыллан, биһиги ойоммут суолун суолтата ордук боччумнанан, Лаамы суола аҥардас нэһилиэктэр эрэ ситимниир аналлаах буолбакка, былыргыны кытары быстыбат утахтары булларар, сүтүктэрбитин сөрүү тардар аналлаах эбит. Онон Баараҕай Баатылуу дьуордарын алгыс тыллара көтөллөөх Хотугу түҥкөтөх түбэлэри уонна киин сири араарар сир сиигэ ыал уһуга нэһилиэктэн аны